उन्नीस सौ नब्बे के बाद चरवाहा विद्यालय कह शुरू भेले खास में बिहार में चरवाहा विद्यालय के कॉन्सेप्ट की रहे केन उद्देश्य से शुरू भेले की भेले ओकर परिणाम परिणाम ये भेले धराशायी हो गए की रहे ओकर उद्देश्य की रहे उद्देश्य रहे जे कि जे मूर्ख गाँव घर में जे मूर्ख से पाठ से तकरा से पढ़े के लेल पढ़ाबऽ के लेल लेकिन एटा ई स्टंट भेले ऐसे कोनो एको डर नहीं विद्यालय में गेले विद्यार्थी गेले टीचर बहाली भेले यार भेले भेले हेते लेकिन एको दिन पढ़ाई लिखाई नहीं भेले सिर्फ नाम के लिए चरवाहा विद्यालय खुलले तो सरवा विद्यालय केहन रहे एहने विद्यालय सब रहे हाँ, या छोट छोट हाँ हाँ माने कने के माने चार पांच कोठरी के मकान खुल गए एक जमीन में नया विद्यालय बनायल गेलै कि पुरनके नया- विद्यालय के नया बनाओल गेले नया विद्यालय बनायल जी, गेलै नया नाम देल गेल गेलै नाम ने चरवाहा विद्यालय चरवाहा जी, जी, विद्यालय जी। ओहिमे चरवाहा जे चरवाहा छै हाँ जे चरवाहा छै हर बात छै जे मूर्ख छै अखन तक अच्छा। ओकरा पढ़ाबऽ के लेल ओहिमे पढ़ैके योग्यता की रहे योग्यता या प्राइमरी स्टेज वाला ई कोनो ई हायर एजुकेशन में थोड़े रहे। प्राथमिक शिक्षा हाँ, भेटे। प्राथमिक शिक्षा भेटे भेटे हाँ बस ओहिमे शिक्षक सबके बहाली भेलै भेल रहे नाम के लेल अच्छा लेकिन कारगर नहीं भेल एको सर्टिफिकेट सब सेहो ओहि सब- ना ना से कुछ नहीं ये सब कुछ नहीं भेल ये सब कुछ नहीं कते साल तक चललै ई? साल के सवाल छै चले आ जहाँ चलले आ बंद भले तखन ने कहबै ओते दिन में चलले आ बंद भऽ गेलै अच्छा। ओ तऽ शुरू भेलै बुझू बंदे सन भेलै रहलै लेकिन जे कहल जाइ छै कतेक आदमी एकरा एना के विश्लेषण करै छथिन जैसे छै से गाँव में एकटा वंचित वर्ग के शिक्षा के मूलधार में समावेश करऽ के लेल कोशिश कयल गेलै हाँ नीक छलै पहल कॉन्सेप्ट छलै कॉन्सेप्ट नीक रहै जी जी हाँ। लेकिन सिर्फ धरातल पर उतरि नहि ने सकलै अहाँ कंसेप्ट बनौलिए ओहिके लेल प्रयास केलिए लेकिन ओकर अहाँके परिणाम अहाँ नहि ने दऽ सकलिए तहन देखियौ, उड़ि- त- त- टूटि गेलै ओकरा सही रूपसँ अहाँ सुसज्जित कऽ कऽ ओहिपर बल दऽ कऽ ओहि वर्गके लेल विशेष अथी करितियै तखन ने जाकऽ आइ रहतै आइ इएह तऽ इसकुल कॉलेज सब किया एतऽ भऽ गेलै ओहिपर कोनो अहाँके ध्याने नहि खोलि देलियै दरमाहा दऽ रहल छै सुविधा दऽ रहल छै विद्यार्थी आबै छै कि नहि आबै छै

सब दिन के अलग अलग भोजन छै शनि के खीर कहियो भात दालि सोयाबीन के सब्जी कहियो माने अंडा कहियो कहियो फले ताहि टाइप के छै लेकिन विद्यार्थी नहि छै विद्यार्थी से रहै छै हँ। तऽ ओते जते एडमिटेड विद्यार्थी तते नहि रहै छै विद्यार्थी आयल हाजिर मनौलक चल गेल

आठ तक आठ आठ तक। तक के बच्चा के एक क्लास से लऽ कऽ हाँ, आठ आठ क्लास तक तक बच्चा के। छः सौ हाँ, रुपया भेटै हाँ। छै आ उम्हर छै कि मैट्रिक में पास करब तऽ अहाँके पंद्रह हजार रुपया इंटर- सरकार के तरफ से देल सरकार के जाइ तरफ से महिला- महिला सबके महिला के, हाँ, अच्छा, छात्रा के। छात्रा के ओहोमे अविवाहित महिला के अविवाहित हाँ जी और इंटर पास करब तऽ पच्चीस हजार रुपया अच्छा। आ डिग्री पास करब तऽ पचास हजार अच्छा रुपया ई तीनू जे कहलियै अपने पंद्रह हजार पच्चीस हजार पच्चीस हजार आ पचास हजार आ पचास हजार हाँ। एस एल सी इंटरमीडिएट आ बैचलर हाँ जी ई अ, योजना कहिया के छै वो अहाँ के ये करीब तीन साल पहले पहले से छे अच्छा। नीतीश जी के- नीतीश सरकार के नीतीश जी के सरकार के। लेल योजना हाँ, छे। हाँ, नीतीश जी के सरकार में छे अच्छा तऽ अर्थात ई अ, विद्यालय तहे से जे छै से सरकार किछु ने किछु किछु ने किछु प्रोत्साहन के लेल हाँ, शैक्षिक हाँ, हाँ, दऽ रहल प्रोत्साहन के लेल छै पैसा अहाँके दऽ रहल छै। विद्यार्थी के झुकाव बेसी होय पढ़ै लए आबे कोइ साक्षर अथी मानि कऽ निरक्षर नहि रहए कि एकोटा बच्चा घर पर नहि रहए तऽ प्रयास तऽ छै नहि छै से बात नहि परिणाम परिणाम सामनेमे देख रहल छी जे ओ जो नहि भेटल पा- पा- होइ छै कि पैसाके लेल की होइ छै तऽ सरकारो की केलखिन हँ तऽ ई कॉपी वैल्यूशनमे खोलले छूट जे विद्यार्थीके नाम नहि लिखाबै से फर्स्ट डिवीजनसँ पास करै छै अच्छा जे विद्यार्थी बढ़िआँसँ अहाँ उच्चारण नहि कऽ सकैए ओ ब- ब- एहि बेर अहाँके एट्टी परसेंट विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजनसँ पास केलियै जेकि हमरा सबके समयमे फर्स्ट डिवीजन जकरा होइत रहै छै बाप रे भाई होइ छलै आश्चर्य करै छलै हमसब जिंदगी भरि मेहनत केलहुँ कहियो फर्स्ट डिवीजन नहि भेल तहिया मुख्यमंत्री दोसर रहत ने ताहि जगन्नाथ प्रसाद के जीरीमे रहै अच्छा। से कहलहुँ भगवत झा सब रहै से तऽ एहि समय आहोमे की छै